Eh, nang apa sih itu orangnya? Manya itai. Eh, nang apa?
Napa? Oh, manya itai. Eh, eh.
oh. Uma, manya itai bangang. Talinga apa? Aku jawab tadi, oh, oh, oh, aku melihat orang dekat bebang, nang apa? Oh, manya itai ujar kok. Eh, eh, nang apa? Lihat, hari sehujan-hujan malam tadi hujan bermalama-malaman. Iya, sama aku kan tagluring, napa kita? Di gunung ujar banyu, naik bener, lima meter. Eh, banjir ya Allah.
Jadi aku mencari ikan kukunyok, mencari ikan nih, hanya raja tatamu di sini. aku inta gini baangkut nah aku baangkut tuh deh nah itu mah baangkut nang apa aku nih hendak menyumbang nang orang nah menyumbang nih beri bejo ke situ aku kan hendak makan soto orang gawat darurat disuruh makan soto manya ita ya eh. menyumbang bejo ada dia makan soto astaga eh Tuhan nah ini anak Kamana-mana ika maraju lawan laki han maraju pulang ujar aku kada lari kada meraju Lari hendak ka ikam. menyumbang menyumbang bejo kita nih kada kawa membantu apa-apa apa nang ada itu kita bantu ya laju kita kasih bang tutup bang tutup kurang banjir kada kawa buka kantor bang umamanya itai dia pak ikan berpikir aja pak aku berpandir juga nih iya menyuruh aku berpikir berpikir berpandir kan gini aku aja bangkut nah apamku kena larutan eh ke pasar kita Saminggu yang lalu banjir kalau manya ikai. Uma apam kok. Nah, kada lagi bingka berendam ngarannya. Berem. Apam berendam. Ai kasihannya kasihannya hi. Aku nih, aku bingung nih nah. Aku kada banjir ya kalau han. Jadi aku udah kayak anak membentuk nih nah, anak situ aku. Nih ibarangai aku mau angkut nang apa kada situ.

tu dahulu udah aku apalagi makan. musim banjir nih pamakan nah disiapakan di rumah hintalu hmm. pakasam udah udah aku udah makan itu tarap aku nama betuk nih nah kayak naik bila banjir nang tinggal leman kayak apa apa makan apa tuh kamu atau kamu makan aku takutan beracil nih laju nih kita ke situan nah kasih kita berjalan haji taksi kan dia lelu aku nih nak membawa ikamnya itaya kabar bayi nah itu tadi yang udah aku sambat mbak angkut nih gani i aku baangkut anu ni daganganku aku dagangan ni kami tu aku handak ba lakiku kada ku bariakan ka barabai luku larut sayangnya menyitai ai sayang di laki aduh orang sayangi diri diri saurang dulu lakiku disuruh di rumah haja anu tu napa mananak apam haja inya kada bisa bakunyung manyitai ai mun aku bisa bakunyung kasian inya mun kada bisa bakunyung han hilang lakiku lanyut hanyut kayapa.

Aja keisi napa Aku menyiapakan waktu ku hari aku kasih itu jaku nah. Siapa jaku nama nyumbang baik benar udah aku eh, kurang baik kayak apa lagi banyak aku nama nyumbang. Jadi ku tapasi dia tadi nah nah, aku beriakan kasih itu tapi Kayak aku hinang baiknya. Taya, eh. Dua hari ini tadi bacari alhamdulillah nyi taya banyak rezeki. Ku sumbangakan lah mana eh, baiknya ikam. Orang jangan ka jauh-jauh lah menyumbang.
Aku nih nah yang kesusahan disumbangakan juga nah. Nah, ini ikam ka jauh menyumbang nang parak dulu nih nang parak. Kasian napa-napa ikam ngana tuh takan lawan aku, jadi manyumbang lawan aku haja dulu, kada usah ka jauh-jauh. Nangapa nang dipako jar laki disuruh mamako napa ikam? Mamako lawang supaya jangan kaluar, kuiran salah tarus paman diren. Urang manyintai nah bila ada nah baju pakaian di rumah tuh nang kada tapakai lagi beriakan lawan urang nang kada dipakai eh. Aku jar nang ka kampung subalah tu tadi jarku, siapa nang kada manyumbang baju jarku nang ka berebe jarku, urang ada nang waninya bakunyung aku harat bakunyung, jadi kayanya aku kasitu babasaksi kada. Bilanya kada kawa lagi taksi, nah aku bakunyang bawa baju nah. Hmm. Tahu ai. Aku manyitai, aku bertakun pang. Bertakun tarus napa nih? Napa kita nih yo jadi banjir tarus berapa ini? Nah, hikam mam, kada kawa, kada kawa teh, kada kawa kita menyalahkan. Jangan ditakuni kenapa masalahnya jangan. Nah, udah terjadi ini kada kawa lagi kita menyalahkan siapa-siapa. Mau mencari salah ada ah, salahan, salah bertaan. Cari solusi. Cari solusi.

Kadapapa biar am, rajaki masing-masing haja, ada haja rajakinya. Tapi aku kaina memberi gawian lawan ikam nih ada pang kawanku manalipon. Napa haja?
Gudang beres. Baangkat beres lah aku, aku udah pantas dibilang aku duit madam abahnya haja gin masih ada. Gudang beres manya itai ai, anu nih kabanjiran jadi ikam disuruh baangkot nyaman, banyak banar kena upah urang. Ikam nih kukuh nah.
Sakukuh-kukuhnya aku, aku nih bisi perasaan bagi wanita, kada kawa jua. Aku malihat ikam maangkut nang banih.

Aku menyi itayai handak memberi baju pakaian maka orang kada memakai baju pakaian kuhan aku Ternyata pakai nah, haja orang mem- mem- memberi hari itu. ini han jadi aku duit haja samalam han Ada ih han baik ai cakar diunjuk dulu aku nyaman ku ambil duitnya separuh. orang teh bela menyumbang napa-napa aku unjuk dulu aku haja. Kalau sana mau unjuk ke mana-mana unjuk dulu aku kada aku menyampaiakan ke situ. aku handak menyi itayai semalam tu manyumbang han memberi ikam Hmm. kan tia ikam banyak haja kulihat ulihan ginjir tiap hari han Kacuali dalam barapa hari ni ginjir tinggalam, kada kawa bacari, aku manyumbang ai gasan ikam manyita ya. Kada kada kesaranang gasan aku, kada saranang gasan aku, gasan urang di situ. Aku kena manyumbang ikam tu tu ah, aku mun bedua hari tadiam apamku tu kusumbangakan wan ikam ha, sakan ha. Itu lain sumbangan, itu lain sumbangan nintu, aduh ai nintu labihan, labihan jualan ikam, handak kuberi akan aku, lain kisah. Aku kada kawa mamasaki apam tanakan ni kena kuberi akan ha.

Kada baik ahlak, nang baik ni rupanya diambilinya, kena nang buruk ni dulu nyaun urang. Bah, aduhai, indah itu aku badahulu ha kapada baik, baik aku manyalamatakan apamku daripada jadi apam barandam. Hah, manya itai, manya itai.